Għażiż. Hello, kif intom? Jiena Claire Azzopardi. Din il-ġimgħa hija l-ġimgħa tal-ktieb u kelli kieku qed imur l-iskola kelli ħafna skejjel li kont se mmur indur u naqralhom xi ħaġa mill-kotba ta' Demolit jew anka mill-istupend, l-ispettaklu stupend Żanżan Kelma. Imma minħabba il-Covid 19 kollha kemm aħna qegħdin id-dar. Jiena wkoll għalliema, ili ħafna d-dar bħalkom mit-tlettax ta' Marzu, nimissja ħafna l-istudenti tiegħi, nimissja ħafna l-kollegi tiegħi tas-sixth form, Jiena ngħallem il-junior college, nimmissja l-lezzjonijiet tal-Malti. Eh, eh, ma m'hemmx tagħmel, ir-regoli bħalissa huma li noqogħdu d-dar. Qed naqra ħafna, qed nikteb ħafna u qed nibqa' għaddejja bil-lezzjonijiet. Fil-fatt illum l-ewwel ġurnata qed nirrekordjah dan il-filmat fl-ewwel ġurnata ta' skola wara l-vaganzi tal-Għid. U hekk speċjali għalikom għall-iskejjel li kont se nżur u anke skejjel oħra li forsi jixtiequ jgħaddu messaġġ ta' kittieba eh, dwar il-kitba. L-unika ħaġa li xtaqt ngħidilkom hija biex eh, ma hekk ma ma tinnervjawx wisq f'dawn il-momenti ta' skiet u maqfulin ġewwa, provaw kemm jista' jkun użawhom, utilizzaw il-ħin tagħkom billi taqraw ħafna u anka tiktbu, żommu djarju, jien qed inżomm djarju wkoll fi żmien il-coronavirus, nipprova nikteb xi ħaġa żgħira kuljum, kull filgħodu u ġieli anka kull filgħaxija skont l-avvenimenti li jkunu ġraw dik il-ġurnata. Ħanaqralkom żewġ biċċiet Illum għażilt waħda mill-tielet ktieb ta' Saver de Molit li jismu jissokta il-każ tal-aħwa eh, Saver de Molit, l-aħwa maqtuħax fil-verità ta' Saver eh, u Ludmilla de Molit. għaliex Claudio mhuwiex parti minn din l-istraġi li joħloq saber, u għażilt biċċa li toġobni anka għax fakritni fid-donuts fil-bambaloni nsejħilhom hawnhekk għax tant għandija ftit nikol xi ħaġa tajba. Mhux għax minix nikol ta' imma ili ħafna ma nikol bambalona. U anke għaliex f'din il-parti l-istudenti tfal irritornaw lura l-iskola, xi ħaġa li aħna għalissa mhux ħa nagħmluha. Imma allura billi noħolmu ftit u nimmaġinaw ftit għaliex le. Mela ħa nibda bid-demolits u mbagħad inkellimkom ftit wara fuq żanżan kelma wkoll. Wara li fuq l-aħbarijiet iddikjaraw li ħadd m'għandu jibża' minn Saver, reġgħu bdew imorru l-iskola. U kollox beda jirritorna għan-normal. L-għalliema kienu entużjasti u t-tfal tant kienu ddejqu d-dar li kellhom enerġija ta' barra minn hawn. Kulħadd kien kuntent u kulħadd beda jinsa lil Saver bil-mod il-mod il-mod il-mod. Għaddew ftit iktar xhur. In-nies daħlu fir-rutina tas-soltu, avolja Saver kien għadu ma nstabx. L-investigazzjonijiet kienu bdew imajnaw xi ftit. Imma r-ritmu fi Frulli Frilli reġa' beda jbaqbaq sew. Ir-riħa ta' bamballoni friski reġgħet bdiet tinxtamm kull filgħodu kmieni, riħa li taqsam qalb kulħadd. Riħa tfuħ iktar mir-riħa tal-fjuri u tas-siġar biż-żahar. Riħa li toqgħod tinkik sa ma tmur tixtri bambalona tal-ġamm, taċ-ċikkulata jew tal-krema u tikolha qabel tmur l-iskola jew ix-xogħol. Il-ħwienet bdew jiftħu bħas-soltu. Joħorġu l-kartelluni tagħhom bl-aħbarijiet tal-ġurnata, ix-xemx daqqa tistaħba daqqiet oħra titfa' r-raġġi melliesa tagħha fuq is-siġar u l-fjuri, fuq it-twieqi mbexxqa tan-nies, u t-tfal ma baqgħux, le, ma baqgħux jitlajjaw fis-sodod u bdew iqumu b'ħeġġa kbira għall-iskola, anzi, iktar kbira minn qatt qabel. L-għodwiet kalmi, siekta, hienja, ħlief għall-ħsejjes tal-ħobż iqarmeċ taħt is-snien u bokli tal-basktijiet tal-iskola jinfetħu u jingħalqu skont il-bżonn. L-għaxijiet kalmi wkoll, jistennew dik iż-żiffa ħelwa biex jiżfnu magħha. It-toroq nodfa, bħal dejjem. Il-ġonna miżmuma tajjeb. L-iskejjel mimlija għerf, stejjer u somom maħdumin kollha tajbin. Ah, min jaf kemm bħali intom tixtiequ terġgħu tmorru lura l-iskola, mhux vera? Imma għalissa jkollna noqogħdu b'dawn l-affarijiet, nispera li illum xorta għandkom lezzjonijiet normali onlajn u nispera li dan il-filmat jaslilkom f'din il-ġimgħa tal-ktieb, ftakru din il-ġimgħa ddedikawha ftit iktar minn ġimgħat oħra forsi għall-kotba favoriti tagħkom bil-Malti. Nixtieq naqra l-aħħar ħaġa minn Demolits. Il-kotba ta' Demolits huma magħrufin ħafna għall-limerikki. Forsi intom titħajru tiktbu limerikk ukoll. Ehm, l-ewwel ktieb, il-każ kważi kollu tal-aħwa Demolits, hawn għandu dan il-limerik fuq wara, għandhom ħafna mill-limerikki fuq ġewwa, imma din il-ħarsetta, il-blurb, ehm, hija li ħanaqralkom issa. Array, Waqt li taqra dal-ktieb, żgur illi jgħaddilek xi ħsieb biex twaqqa' l-iskola, ħa tifraħ u togħla u daqshekk isser jgħajjat fil-bieb! U l-limerick tat-tielet ktieb, forsi nħeġġiġkom ftit lilkom ukoll tiktbu xi limerick dil-ġimgħa. U hekk spiċċa l-każ ftit dubjuż b'Ludmilla u Saver il-pompous, Jekk għadek ma bdejtx u l-paġni ma flejtx, qed ngħidlek, Saver! diżastruż. U dawk kienu tnejn mit-triloġija ta' Saver Demolit. Imma nixtieq qabel ma nagħlaq dal-filmat inkellimkom ftit fuq l-ispettaklu stupend Zanzan Kelma ta' Deborah Abela. Deborah Abela għandha ktieb ieħor ukoll li li bnieha skużawni, li bnieha l-Malti jiena u Leanne Ellul jismu Teresa, ktieb inkredibbilment sabiħ dwar din it-tifla li titlaq minn Malta fi żmien il-gwerra u temigra lejn l-Awstralja. Eh, dak kien l-ewwel ktieb li qlibna ta' Deborah Abela u issa ehm, dan l-aħħar qlibna Zanzan Kelma li saret eh, sar anka wkoll Malta eh, kompetizzjoni sabiħ ħafna li qed tagħmel laqda tal-Malti. U hija kompetizzjoni dwar kif u kemm taf tispelli. Sewwa, u jien ħanibda bl-ewwel biċċa mill-ktieb, l-ewwel kapitlu. Kull kapitlu kif se taraw għandu aġġettiv jew verb jew kelma tqila u anka xi tfisser dik il-kelma, imbeżża'. Hawnhekk qed nurikom kif tispelliha, imma fil-verità intom ukoll tkunu tistgħu tilagħbu jekk eh, jiġu fidejkom dan il-ktieb eh, din il- din il-logħba eh, u tipprovaw taqtaw kif tispellu ċertu kliem bħal India Wimple. India Wimple kienet taf tispelli ħaġa tal-għaġeb. Kull nhar ta' Ġimgħa filgħaxija hi u l-familja tagħha kienu jitgheddsu quddiem it-television fid-dar żgħira tagħhom f'Jungabilla, bil-piġama, biex jaraw l-ispettaklu stupend Zanzan Kelma. India kienet tadura lill-familja tagħha. Kienet l-iktar ħaġa importanti għaliha. Kien hemm ħuha ż-żgħir, Bu, Ommha, Missierha u Nanna Flo. In-nanna Flo mhux dejjem kienet tgħix magħhom. Bdiet toqgħod magħhom minn dik id-darba li waqgħet u kisret idha waqt li kienet qed tagħmel mossa speċjali u mimlija entużjażmu tal-yoga. Ma riditx tħalli darha fejn kienet għexet man-nannu għal iktar minn 40 sena. Damet iġibhom bi kbar! Is-sabat saqajja ma' kull pass li tagħmel u tirrepeti l-kelma bar u mbara. Sam kienet tasal tajt kelma ħażina għan-nanna Flo. Imma malajr indunat li kienet ħafna iktar kuntenta mal-familja tagħha u t-tiżbid tas-saqajn u t-taparsi kliem ħażin waqaf. Kien il-ġimgħa u l-familja Wimple tgezzet quddiem it-television kif kienet tagħmel kull ġimgħa. Imma dik il-lejla kienet differenti, kienet il-lejla meta tibda l-istorja tagħna. Kienet il-lejla tal-gran finali tal-ispettaklu stupend Zanzan, Kelma. U kienet ukoll il-ġurnata li bidlet il-ħajja tal-familja Wimple darba Indi u Bu intefgħu minn tulhom fl-art b'giddumhom fil-pali ta' jdejhom. Il-Mamà, il-Papà, in-Nanna Flo u Ernie trassu fuq is-sufan ta' warajhom. Il-Mamà u l-Papà u n-Nanna Flo kienu umani, imma Ernie kien statwa kbira ta' bulldog li n-Nanna Flo kienet tinsisti li tieħdu magħha kull fejn tmur u l-familja twaqqagħlha wiċċha l-art bil-mistħija. Mhux talli Ernie kien tqil ċomb, imma kien ukoll ikrah waħx u kellu l-vizzju sfortunat li jwerwer lit-tfal iż-żgħar. Fuq it-television kien hemm tifla ċkejkna ċkejkna b'nokli suwed joqomsu. B'ħalqha miftuħ beraħ qisha għadha kif ħadet qatgħa kbira. Kien jisimha Katerina. Wara xhur ta' rounds għal żanżan kelma madwar il-pajjiż kollu, kien fadal biss żewġ kontestanti. Katerina kienet waħda minnhom u ħalqha kien miftuħ beraħ għax l-avversarju tagħha kien għadu kif spella l-aħħar kelma tiegħu ħażin. Resaq fil-ġenb biex jgħangel rasu Katerina resqet wara l-mikrofnu. Kienet tidher żgħira ħafna f'nofs il-palk prinċipali tas-sala tal-kunċerti ġewwa t-Teatru tal-Opra ta' Sydney. Ħdejn l-arkati tas-saqaf din it-tifla kienet tidher daqs nitfa. Ħadet nifs twil, fuq wiċċha kellha espressjoni tal-biża' qisha se taqa' minn fuq xi muntanja, muntanja għolja ħafna, u mhux tifla li sempliċement se tibda tispeħli. Ġisimha kien qed jirtogħod. In-nukli ċċaqalqu. Kien tassew mument ta' biża'. Il-kamera daret fuq il-ġenituri tagħha li kienu fl-ewwel filliera. Missierha għolla żewġ swaba' l-kbar. Ommha għolliet idejha bi swaba' msallbin. Katerina dehret ħadet ir-ruħ xi ftit, imma mbagħad reġgħet dehret qisha kienet qiegħda fuq dik il-quċċata ta' dik il-muntanja. Ftit 'il bogħod minnha, ileqq bid-dawra ta' fuq il-palk, kien hemm it-trofew tal-ispettaklu stupend Żanża l-Kelma. Jekk tisfelli tajjeb il-kelma li jmiss, ir-rebbieħa tkun hi! U t-trofew ikun tagħha! Is-sala tal-kunċerti waqgħet f'silenzju li jwaħħxek malli l-preżentatriċe, Filomena Sprite, ħejjiet ruħha biex taqra l-kelma li jmiss. Filomena kienet ilha tagħmilha ta' preżentatriċi uffiċjali iktar minn kemm kellha żmien indja. Xagħarha kien issettjat pulit, imtella' fuq rasha b'mod perfett, qisu xi ġelat, mm, li għadu kemm ħareġ mill-magna. Kienet dejjem tilbes ilbiesi affaxxinanti u tkaken għoljin, tant li Indja kienet tinkwieta li xi darba tgħoddha l-wiċċa. Imma qatt ma ġara hekk. Filomena Sprite kienet qed iżomm karta ċkejkna bi dwiefer ta' subajha ħomor nar quddiem xufftejha ħomor daqshom. Fuq il-karta kien hemm miktub dik li x'aktarx kellha tkun l-aħħar kelma tal-kompetizzjoni. U Filomena listenet b'attenzjoni kbira. Imbeżża'! Aġġettiv, li jfisser nervuża, inkwetata, kemxejn aġitata. Jekk nuża f'sentenza nista' ngħid it-tifla kienet imbeżża' mill-aħħar kelma tal-gran finali ta' Zanzan. Kelma. U jien ħani qafaw, l-ewwel biċċa mill-ewwel kapitlu ta' Zanzan kelma huwa kapitlu ehm, interessanti, huwa l-ftuħ ta' romanz interessanti ħafna. Ħanaqralkom ukoll il-ħarsetta ta' wara li hija kuraġġuża. Eh, għala tistgħu timmaġinaw din Indja Wimpil x'tifla hi. Aġġettiv qalbiena bla biża x'aktarx ma taqta' qalba minn xejn. Kella tieħu deċiżjoni kuraġġuża biex taffaċċja il-biżat tagħha. Tkompli l-ħarset ta' Mħann għalikom hawnhekk. Nixtieqilkom ħafna ħafna qari sabiħ din il-ġimgħa, il-ġimgħa tal-ktieb. Ħafna wkoll kitba u ibqgħu ġewwa. Saħħiet!